mhuri yezimbabwe tinokokai kuchirongwa chimwe chamunofarira chirongwa apo nhasi tiri kuwedza tiri kutaura na um, president egypt dzine munenzwa tiranyatsoziva kuti anomonyatsonzi egypt dzine munenzwa ndiani egypt dzine munenzwa eh, vachanyatsotsanangura kuti ndivana ndivo ani eh, tozoendera mberi neinterview yedu eh, tinokuchingamidzirei kuchirongwa president tinotenda inonzi egypt azarwa dzine munenzva president weflmp ndiro zita rangu okay um, president mungatitsanangurira kuti upresident wakabva kupi mafambiro amakaita munyaya dzezvematongero enyika idzi munyaya dzezvematongero enyika ndakatanga tisina ana ngomo e, tisina nelson mawema ndiakanga ari president weanc vangomo vangu ari vice 1955 baba wangu ini vanga vari politician vachifamba nemabhasi kubva kuno kuenda kuzambia pando patanga kuti mansira anzi zambia aite pashure paizvozvo ndikuda kurava misoro chete eh, zambian politics yakatanga nemukadzi ainzi alice lenchina kaunda asati apo that was 1958 zvadaro e, rusaka yainzi ya sakanya nguva iyoyo e, vanga vati va mukamuzi bhanda ndiyo akazouya achiti akabata ivhu so aiurutsa zeta nyuchi kana paine zvinenge zvichida kunzi zviitike zeta nyuchi kamuzi bhanda right pazetwa maile 1961 eh, anc ingaringa pa1955 yakanga iri federation yachibatanidza rhodesia nenyasland northern rhodesia nesouthern rhodesia 1961 nobva pazozita kuti 1969 nobva yazo 59 nobva yazochinja pazo pakazofomwa mapato to zapu yafu 1961 ichitongwa nangomo zanu yafu 1963 kuimba kwainosingara kwaifridzi paka dispute yakaitika nguva iyoyo pakaita kupesana kwemandevere nemazezuru ndo pakasakisa kuti zanu ifu ifomwe zvaita kudaro Eh, vamugabe vakanga vari teacher paifit community school that was 1966 ini ndakandiri patrevond safing training college pamachipisa yakunzi universal college of commerce yakule yakuchirimerera yange iri pamachipisa pakaupstairs kaya ndo pandakaitira maclika wekangu 1966 iyoyo zvaita kudaro e, pakazofenzwa rusaka ichinzi yakayanzi ya, painzwa rusaka yakayainzi is it a town or location ku london paka yafenza kudaro tiri mukemu shem mamamnikiwa ma matunnels iwayo e, taibuda nemagri andi pane kuti tara iyi pane maguruva aya emvura aya ndomaibuda nevanhu mm-hmm. that's why 61 ndoyaverengwa dr parinyati uyo akafa akafa 1961 saka imimi manga muri muri muzanu pf here eh zina kuti sakaitanga but taitanga kuna ndo pana pana 12 1966 61 ndi 63 yafunga kumwe vanyu singana takati sakaitanga andindika asi dispute yakazouya pa pa Tunga kwaita mugaba apo. Mupini zvatakapesana, takanga takabvumirana kuhondo. Saka makazobudirei muzano PF? Eh, chandakabuda ndechekuti mapolicies atakanga takaita asiwo akasaitwa. Handiti ka tiripo pamauya papoint iyo takamboziva patine tiri apo. Chakaitika ndechekuti icho tichipinda muhondo pakatanga kuinda muzoriwa ini ndaita chitsika cheizvezvuru chizvezvuru chese midzimu yese yezimbabwe ndaigadzira chizvezvuru chese right musori wapinda takakura mugumo ndowezairi kunozimotoko takura mugumo takakura nemombe nemombe nhema ndopasira chizvezvuru takaita mugumo musori wapinda takuna mu 69 na 79 kukwese kutasiyawo zvadaro kapatasiya zvakawanda taenda mundu kwapirwa kuti apinde pakatumwa ku 6 month atonga sekusines mugabe nangumo ita nguva idzodzo inda yapinda cheche jiya richekomponisa yemadangarira ndokwakatangira hondo ikoko ndokwakatanga cheche yaidedza midzimu yenyika paita kudaro tiri ikoko vanonzi matenga vayakati maichaza kana kuti mutumwa wamwari pane mukadzi akaoparetwa ndobva abiswa chibereko Abiswa chibereko. Matenga eva wakati mutumwa wa Mwari akazoita kuti aite futi mwana apa chibereko angati achisina. Ndipo pakatanga kuona kuti murungu anogona kukunzwa ne mutemo. Mupano taita izvozvo ndivo vatazinagorazita kuhondo manje takaenda kuhondo tiri seven asi paseven pavo taitine vamwe two vakavaibatsira kutakura kumishinari tiri pachinhoi hondi yakarohwa yarohwa mudenga umu ndege dzainge nyuchi mudenga umu pasava soja achinge masvosve kurarama kwangu vamwe vese vakazoroveka pakaitika kudaro ani chakandiponesa ini Andi moziva masambani? Mhm. Ha?
Yes. Yeah. Ndiwo yeah.
ndakaponera. Takapinda mumwena wesambani. Hondo yakapedza 3 days. I've looked 3 4 days. No sadza, no mvura, no what, ichiroveka. right pada ndiri mumwe mumwenesambani imanga mungori mumwene here ndiri mumwene imomo mhm. zvekuti unotya zviya zvinova zvirimo kunyepa pane vachiri mafaro tagara kudaro ndoezie nezvimwe zvese masuzi avakaenda ndikutotsvaga munhu akandiponesa iye asi andamuwana ndazogara pathe fourth day eh, ndakanzwa bhero kurira panze asi munhu aifudza mombe patakatangira hondo pane paruware pane mvura yegreen so pachidupabuda chidubu chine mvura green kuti chinoi eh, ndabuda ndazobuda ma ndakwanisa kufamba ndasakwanisa kufamba pafour days no four days four nights ndabuda ndichikambaira so ndanzwa bhero mune laki akandiona ndomva andiita kuti ndibude eh, anomva anditakura ndova ndaenda kumba kwavo ndova ndabikirwa porisi ndakatadza kudya porisi ndatadza kudya porisi paka porisi iya yaka vakazotora mvura nomva yadirwa muporisi nomva vaikurunga kuti iite mvura mvura ndoda ndakatanga kudya ndadya kudaro kuti ndidye futi poriji iya isina kudirwa mvura ndakatadza kuidya nokuti zvese zvanga zvapota pota zvakurwadza ndakazogara thefo day racho rakuzuva rodoka racho ndovakazobika imwe poriji futi asi yange rinete

ndopakazofumwa florisi tiri ipapo sataenda hondo yamira ndopakabatwa mapolitical parties ese maleaders pafoma inonzi united anc eh, itundwa namuzoriwa yange iri amburera mingiyo party mati ndo pakafomwa detention wawa slovera gona udzingwa handiti ka ndo kwasi maleader sese novaiswa ikoko ndomva asi akasara ari leader wemapolitical parties ndimuzoriwa right 1969 ndo pakaitwa misangano nasmith naharold wilson muhm tiger nehm fearless mugungwa paina minista anga ari foreign affairs and henry kissinger in american henry kissinger anga ari weforeign affairs maafrican foreign affairs ndiye akanga ari ikoko paitwa izvozvo misangano yakaitwa ndoapaita kusawirirana nezvaitaurika nezvaidiwa nevanhu ndo pakataura nasmith achiti kutonga kwewanhu vanga vaifanira kuti nyika yanga dakaiswa 1969 ndo pakataura shoko rirari kuti izvo vanhu vatema motonga nebhashi ndakaisa payenga zvakataa 1969 izvozvo ndo patazofuma floris andidika pafumwa paitwa kudaro pafumwa floris 1971 ndopaya ps commission ps commission yakaita 21 days ibva kubva kwamutare kusvika kubhuruwayo pasina motikari yaifamba kana kushopa yanga yakavhurwa vachiramba maproposal akanga aitwa muhma tiger remission fiels nasmith
asi imimi um, uh, vadzine munenzva um, makazobuda muzanu pf at what point ndokwatiri kuenda takuenda ikoko ndondondo ndokwatiri kuenda right taita izvozvo manje eh, kubuda kana kaita muzanu pir ndipekutipo vamugabe izvi zvakazoitika taamendmenesi vamugabe zvatakanga takabvumirana hazvina kuitwa saizvozvo nzvimbo yana mugabe yange ifanira kutiwa nanani ke na oh, oh, oh, shit man akanga ari komanda wezipra uya wenhu wezanu ningi the lady uyo tongo tongo gara tongo gara e, statement yakataurwa mulangaster yakaita kuti tongo gara afe tongo gara haana kufanira incident akataura statement yakapindwa nasmith kulangaster yokuti iyo smith akati tongogara wakundiramba nhasi asi ndinokubatsirai pachristmas rosen fanza neaster nokuti musha watongogara uri kushirugwi right prize yatongogara ndoyanga iri muganhu newaya smith ndo statement yakafira tongogara mukadzi watongogara anga ari nesi ndianga ari kuzambia ini ndakatorena kukabwa kuzambia tichinanda maningi story
saka muri kuti eh, tangu akaurayiwa nani apa ndinga ndataura statement yekuti mutongogara haana kuurayiwa haana kuita accident mhm. aurayiwa akaiswa mulentrovu nobva yasainzwa mwana zvanazaita accident pamusana pestatement yatataura kuti izvo akataurwa akapindurwa nasmith kunzi izvo tongogara wakundiramba nhasi asi kumusha kwenyu ndaiti tikadai parozen founders ndaikupai bairai mombe ndaikupai chingwa ndaikupai zvese saka tiri kuti ndi smith akapfuudza vatongweri ah, ah.
isisu pavanhu vedu vanhu vakuti tongo uri mutengesi ya ndondoaitamba nasmith ya ndosoko rakaro rakatongoka ndakutaura chokwadi ndo rwakarwadza vamwe eh, ndo soko randinoda kutaura chokwadi kuna mwari nemudzimu yepasi ino mm-hmm. hapana ndio shoko rakaitika saka ndio zvakaura zvitongogara ende zvitongogara anga ini standard six mm -hmm. kuti mugabe azepinda apa akakunda akapinda vansana madegree ende mugabe pachake ana kuenda kuhondo mm -hmm. chake chake kwaya kudrafta right. tiri kumugaga kutanzania ndokwakazosarudzirwa tasiiwa nadabaningisoro kumozambique achiti akuenda kuamerica nokuti mwana wake ari kudii ari kurwara mapanzwa mhm. ndopa pakazoita kuti mugabe apinde papi apa tiri kumugaka wa kutanzania mugabe wakaiti wapoinda vana toilete vona right zvadaro hondo yakaendera mberi tozoenda pa pana tiripo hondo yaendera mberi pakuti izvo tauda kuti tigadzirire nyaya yemaelection pakanzi izvo tikapinda tiri bato bato iri bato iri bato rati hazvigone kuti dii titore ndo pakati waintegration yakauya namuzoriwa muzori wakaenda kumozambique ndonguva yakaenda mavanhu vakawanda noti vanhu vakawanda vakaenda vachitira muzoriwa da kuti tauri pa vasay the truth to shame the devil vachitiwo paenda integration muzoriwa chaakarambirwa handiri kuchurch kwandataura kuyoko yaita zvemidzimuka modeedzwa mudzimu wenyu mudzimu wenyu chii chii ndopandakazoona kuti dzinza rangu ndochi ndiro guru ndinobva ndinkana ndatungamidzwa ndirika midzimu yese yezimbabwe yese hapana anisingazive nerudzi rwaro muno mune 18 tribes matribes ese naziwa nemadzinza awo neushe hwacho zvadaro manje integration yaitwa ndo yakabatidza kuti ite pave neinonzi patriotic front yakabatidza zapu floriz nezanu nekuti muzori wakanga e, tiri papapo mugaba anga apinda muzorndabadi muzori anga aenda kualigapo ndopakaita kuti pafomu apo mupona manje zara tafamba tafamba takadaro zvikanzei takugadzira nyaya yemaelection e, pazita pazita kunhingi pazita musangano wakazoitika welangas agreement yakanzi agreement yakaitwa yakanga yakazopinda yapatriotic vachiita kuti vaona kuti eh, regime ingabiswe sei ndo mafambiro azvazvakadi azvakaita iyoyo nguva yese iyoyo tanga tichiri pamwe chete eh, tazoenda muindependence ndaita zvese izvi mapolicies atakanga takabvumirana aana kuzobuda sezvaizvozvo vamunangagwa vakanda 73 kurussia ndikwakatrainwa and he was a cio mwana nguva idzodzo he was a cio saka that's why ainzi garwe kana kuti scorpion zvese zvitinazvo izvozvo saka zvese zvapachandotaurwa nezvese zvakaitwa munyika ino ndozviziva midzimu yezimbabwe ndiragadzira kubvira bhuruwa yacho vakamutare hapana mari dzanoita kumuma ndee zapu yakapinda yakatanga hondo 1969 no 1967 zando yakatanga 1966 ndimamira zvazvakaita ende zvechipo ichi chaive chiri kuisraeri nguva yatatanga hondo iyi 1966 musatitebre israel nepalestine neegypt dzakatanga kumhanyira kwaice cream zvamukuita zvechirungu izvo israel egypt nepalestine dzakatanga kumhanya kuchirungu nokuti karipo kabhuku kanonzi mwoyo munhu kanokuratidza izvo zvandiri kutaura izvozvo ndinazvo ndinawo mabhuku anao ndinawo mabhuku ekwamuponisa egrg nawo nazvo zvese izvizvi forum iyoyo yakaitwa nemachechi kuti nyange nemachechi koti ndi methodist yakaitwa na eh, yakaitwa pakapetwa 1960 terms zakaitwa nomumwe murungu aipikisana nemaissues akanga aripo anditika methodist

Eh, saka imimi makakondesta eh, chimbonyatsotiudzai kuti makakondesta vamugabe kankani eh, makore api uye maresults aibuda ah, sei ndoda kutangira pandakatangira nokuti chirova hondo ndaumba ndaipano president muri kutiza tiza eh, ah, ndoda kuya mamama kuti ndisvike kumastages iwa eh, muri kudzorova nhoroondo yekuti vanhu havazonzwisisi eh, asi ni muchidimbu president E, makakwikwidza vamugabe kangani uye makore api uye maresults ainyatsofamba sei ndakakwikwidza vamugabe 96 yes titave tiri vatatu kwaiti inini tabaningisoro namugabe tiri vatatu yes zvakafamba sei gorero 96 yes 96 taita 96 apa ndabaningisoro vamugaba vakahwina ndabaningisoro akawana 25 percent indi 13 percent

ko ko sei maichinja maconstituents ma, ma, ma kuti maenda ku maenda kumarondera mabva marondera maendakuseta niki time, time, time frame yekuona kuti support yedu yakamira sei kumativi kose ikoko mm-hmm. nokuti izvaibva muconstitution yedu asi mimi pamakabva muzanu p f vanhu vakakutambira yo sei vanhu vakanditambira kuti ndizotifome musangano vanhu vakati no mamwe mapolicies akutoratidza handiwo nokuti hatingamhanye ku one party state izvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka saka vamugabe vaida kuisa one party state imi ndobva mapokana nazvo e takapokana nazvo nokuti hazvizvo zvatakabvumirana
saka eh, makacontesta ma, in three different constituencies muchida kugeja popularity yeparty nepopularity yenyu zva zvakamira sei apercentage ah, yange yakatinakei but chimwe chinhu chaiitika manje zanu pevene chitsotsi ndochinhu chatakanyakura ndeutsotsi hwezanupeutsotsi hwavaita manje vaiti kana vaenda kumaelection handi pane maballot papers aya yes raipetwa so mhm. right wese awo isimas wokavha ndiwo maibiro acho aita izvo zvizvo plus mapurisa ari kupiwa directive kunzi musavhotire pati zvakati ukavhotera pa tokuburitsa basa nemasoja kana takuita mapostal ballos aya zvizivi zvinazvo tinazvo zviizvo saka zvinhu zvatiri kuramba kuti its not a true democracy hondo ichiirwa ndofunga ndakavabvunza ini mugama vakamubvunza ndikati hondo taitairwa tichiita zvamuri kuita izvizvi nyika zvakasambotora saka eh, mati makambvunza maiti mbova neaccess Eh, tova mugabe mari mati makabvunza vamugabe eh, kuti ndozvatakawirwira here izvi eh, maitombowane access navamugabe here zvekutongoti maitomboonana muchitombo taitaura mugabe anga asingazi kuita vakomana mm. mugabe taitika ndichida kutaura namugabe ka toenda kuislands mhm. kuzbc uko mhm. tonotaura ikoko iye ari apa indirapa tichipindurana iye andipa mapolisi zake ndopa mapolisi zangu yes right toona kuti right zvakamira sei patenje pane pane maagi nditaura kuti point one two three four tiri kupokana nazvo mati mugaba anga asingaiti zvaro kuti zviri kuita vakomana ava yeah, yes. muchira wavakomana ava papa uh, eh, eh, eh, the, the present government is leadership yes this is politics gentlemen yes we don't hide the fact yes chatida kuva kuti taita here zvinoita kuti nation ipone ndizvozvo and nation iwane what is fought for right handimbokubatai ah, muromo ipapo president eh, eh, matitaura imi zvengo yavamugabe mataura izvezvi zvengo yavamunangagwa mukada kudziisa pachiyero eh, ane utungamiri hwanga une uremu yes semamiri azvidya wamugabe uri nani nemhaka yemuchidaro chikonzero ndechekuti iye zvinezvi suffrage yekugadzirwa kwezvinhu yakurisa zvinganyati kuita izvi neizvi hazvisiri izvo tofanira kutotaridza taproot inoita kuti zvirarama mari yedu haina value tikaenda pamondrafa world market mhm. ndo chinhu chekutanga world market pane valuation inoitwa neworld market mhm. inoita kuona kuti mari ndiyo inoita kuti economy isumuke mhm. eh, ndiyo inoita kuti mukwanise kutrade neworld
izvozvo those policies should be well implemented kuitira kuti production ive productive the creation of employment mm -hmm. according to our, our own, my own experience mm -hmm. and how i know it chinhu chekutanga ndakuzokura pana mutaura pefarming and farming farming yeindustry ne nema minerals mhm. zvinhu izvozvo ndizvo zvatoti misana yenyika mhm. no ndo zvinoita kuti nyika ikure no the more you create those things good good good developed the more population is is is, is benefiting mhm. saka zvinhu izvozvi down

Mm -hmm. That's why we are focusing now. Saka, saka president um, dzine munenzo mm. president ED muri kuzoona muchiti one day muchizotungamira zimbabwe here at your age jesus azvirambi mugaba akasvika 1941 constitution yedu yezimbabwe kutaura kuti izo a leader should rule for 10 years not more than 10 years right imi mune makore mangani izvozvi makore angu ndi 82 82 yes. and you want to kutopindawo
kwazi but mamutaura nyaya yefuture ka kuti vechidiki yes we want to lay out kuti tiite clean up kuti vanhu vasara muposini right right tongoti president mawaniro anyasha yemimi nhasi um, eh, against all odds makwikwidza mawina mm. ndezvipi zvinhu zvamunoimprova chekutanga imari kuti ive nevalue paworld market mm -hmm. chechipiri economy creation of employment inofanira kupindirana nemaschool leave asese kuvhura pagrade 7 kusvika form kuvhura degree kuona kuti madepartment anocreata employment anofanira kuziva kuti pane malayout emairo bcause malayout emacolleges manesi madoctors eh, all those sectors panofanira paine creation inofanira kuti every every year panofanira kuti vana vapedza chikoro vangani according to mastatistics ese and nemalevels acho ese kuitira kuti vanhu ivavo vakwete kuti mwana opedza degree osina kufudza mombe kunyanya tiri kuramba degree unaro eve pakagraduate more than almost a million people pa eh, some thousands apa mm. but vakagraduate last yesterday mm-hmm. but vana ivavo mukatarisa masectors nemadepartment emaqualifications avari kuita hapana creation of employment inoita equivalent to those people mm-hmm. That should be known by the leadership. Creation of environment, the most important. Nokuti wese apedza chikoro, baba apedza danga rese, vachiti mwana ende chikoro, mwana vosuvudza umba, kana vanogara pamba, vakuchengeta huku, padigiri riripo, mm -hmm. it's unacceptable. Yes. employment uh, it must be equivalent with the, with creation of employment yes with creation of employment of jobs mm -hmm. so that wangopedza unofanira kuti ndikuenda kuchikoro mwana apply asitanyora maexams mhm. kuti kana angopedza avaenda kwakati oenda kwakati ndo zvaitika kanguva yenye ndo nyaya tiri kuti iyoyo is not done yes That, that policy should come back and be done according to its policies. Saka muchidimbo muri kuti mimi industry moda ku revive industry vachidiki vawanekwe kuenda not kana industry ka everyone black and white mukuru kana mudiki mm -hmm. pan ma levels vari pano gongo vakura pano basa ndona vakuru right mapinda imi president ko ku mining sector mune muchikubata mining sector eh chimwe chatiri ku blame ku mining sector vari kuuya zvinezvi nyika dzedzi dziri kuuya kazi but hapana policy inoita kuti zvezvika especially pachina isu don't accept that mm. chiyazwa for example we've got chiyazwa chiyazwa china yekuti iyo ndege yafa kana kuti muchini wafa vanotiitira rabo yese ndege zvese neguruva neguruva zviri kuenda kupi

in the eh, drunk sisters right saka zvese izvozvi zvinodana kwese kune machina kwese kwevudracos koti kwamutoko kwamurewa neku nekurova uko kwese zvese tinazvo ende zviri kuitika zvokuti vakambouya kunogwedza uko ndita kavadzinga ndina noni pa pa chemi ni gomeri ndi ndi ndi chemi ndi nyanga nyanga mu awanda kanda kata secretary vakamuraya vakamsunga akafira kujeru ndika zvizi nazo but we share some follow ups of all, all those things the paper is recording ndika sakanywa speri akazi iriko hayi asi kudzimwa tinotaura zvine shoko ndavambe very open and very frank mbavha dzese tikudziziva andirika let be very open nyika takasikwa namwari musi wasikwa munhu haana kusikwa nechinhu asi ari mutwi but wotsaka nyanga wotsaka chikwambo wotsaka kuvenga wotsaka kuvenga wotsaka mwana akafunda hanzi afundire wako agoni but wakuuraya futi muchirungu vanoti ukaona mwana afunda mudunhu assisting kuita kuti njere dzipindewo mamuri but chezuri chedu isisu vana tema toti ngatiurayei but mwana wako agona right um, uh, president imbokubatai muromo right. tiri kuona kuti pakaintroducewa mari nyowani anonzi mazigi yeah. e, eh, mungapfungwawo dzenyu pamari iyo inyowani dzemazigi

kana tauya tauya kuculture mhm. ndiri sub 50 years ndakatora book ini kuna smith 1974 andika ndichimurwisa patakandipa bhuku rangu zimbabwe ndakudzoka futi pandambodarika patakakurangwa namuzoriwa right mugabe nangomu vakakwanisa mhm. zvingatora kuti ushe notoakaziva kuti dzinza rangu ndoguru dzinza rangu ndoguru muno muzimbabwe munomu ndindirumbire mina zvaumva guru so ethiopia tanzania mm. ndinzanga dzavo manje wamakutaura naye auya manje wamaiti mudzimu kuri kutungamira ndini ndindi kutaura izvinizvi vadaro eh, vauya zvikanzi ai isi hatichazvizi zuu nokuti vakauya kuna matenga vaya vanditaura matenga kwamutairo vachiti izvo eh, hatidi zvecheshe ndopambo dzimwe macheshe zviya izvi achinzi macheshe ese hatidi tora izvezuru zvese zinaso ndovaita izvozvo ndobanazokwira ndobva wauya len natausi kana tiri kuhondo ndovatanga kupinda muarea vaipinda muarea wotanga wana masabhuku masabhuku onzi bikai doro wobika doro zvoitwa kana wabva ipapo voenda kumadzishe masadunhu wobva kumadzise masadunhu voenda kumadzisemasovanasvosvo ava nevamwe vakuru vacho chizvezvi choitwa pondwa kunzi dunhu ratiri kupinda rine chiereswa chipi tsika dzaro dunhu edu rinochereswa chanomambo wakasiyana zvoitwa izvo kana zvaitwa wotochirohwa wochiteedza mafambiro aenda madzinza ndopatakanwa mudzimu mukuru wakabuda ndimumbiri mumbiri mune marudzi 14 akabuda mandizvo but mukuru wavo ndini ndini saka dzaoma wacho manje ndakava ndiri king for 15 century ndikazofa 15 16 century ndindakanetsa na king george wokutanga achiti umambo hweafrica hufana umambo britain ndasaka mawana southern africa yese yandakaa ndiri hakuna mvura yekunaya ndakabata tangai mani pawacha yangu ndipano nyaya saka ndozvatiri kuti ngatiitei zvine mutemo wazvo isusu tiri mazezuru zvatiri mazezuru europe ine tsika dzayo africa ine tsika dzayo china ine tsika dzayo atiretora tsika dzekuchina dziuya kuno aiwaka ezvei mukara muchina havasi kutenga maminerals emuno vakutora maminerals yet but production maproducts havasi kutenga nyange mari yemuno havaide chakuda maminerals tobva ipapo china yakatanga politics 1911 gareni mbe 1921 ezi 97 years russia pa, pa second world war 1945 ndipatanga russia ine 78 years zvize zinazo ndii ndakaimbisa rwekuti yanzi pasecond world war rikanzi gudo rinofamba rakabata mbiri yechi yechitsiga ndochiedza chamufamba nacho ndochiedza chaafrica ichocho saka eh, president tinoda kungoti nhasi kuri kunzi masangano emasoni ndeumwe nyika uyo makura nawo kawakomana mati masangana amazon dambudzo nhasi akandombotishanyira amazon iye nefoni dzake nadzo nemagadhi ake zviri nazo ndinazo ndezozvikozi nazo ati mazuva akafa akafa parents china simoni vazi muneza eh, shamwari dzangu ini tisi guru randigaro kaunditi scorpion dzapera ndasara ndiri one ndasara ndiri one kutonga uku kwakundiisa parumana pakuenda ndopakapinda nyaya yeguground iya mm. ndapindaenazo panyaya yeguground ndivanzi ndasara ndega ndoratwa ndikati aiwa hatigoni kupa advice nokuti iwe uri pachigari ndiri panze uvanzi uri pachigari ndiri panze iwe uri kudya ini handisi kudya mabanza mhm. kana wada izvozvo totanga tagadzirisa apa tozoenda uko maera kugadzirisa papa ayo ndipe wachi yangu ndozvakabvumira mhondo
ko wachi yenyu ndeipi inini ndaya ndiri mambo ndini tsanga dzavo masharutawo ndaya ndiri mambo vamba maiti mudzimu kutungamira mambo mandiona mhm. pindurai vamaiti mudzimu kutungamira mamambe mandiona here mhm. maida kutungamira mudzimuka saka chini payaka zvamuka zvamuka nditungamira hondo yenyika iyoyo yekuti titore izvi ndii ndakaitanga nawilson ishokumakomo kumbire ka ndichakatanga ndika ndakabvunza uyo uyo niki eh, taatirati ndisakaitanga hondo yeminda ndisakaitanga nawilson right uh, president pane imwe nyaya yandiri kunzwa eh, taurai amusasi taurai zvese pana bvunza chiti pano pane nyaya yandiri kunzwa yekuti eh, mune shop yenyu yamakatengesa padhuze dhuze pana makaitengesera tino machaka iri haachadi kubhadhara akauti chizviri 100 percent correct zvakanyatsonyaya yacho irifamba sei iyoyo ndikutoisa message of court eh, iyoyo zvakaita stand iyi ndakatengesera choto choto su tatengesera choto akandianga 16000 tatsengesera choto choto akazotadza kuidevelopa ndobva ada kundidzosera kudzosera mwana ini ndiri andindisangaza handisihandisi egypt kana handisi dzini handisi kutazango handisi dzini handisi munenzva vese vana mwana wangu wandabereka yanzi munenzva indondisangaza wani mwamwena wangu muzukuru wangu nditazi ndi dzine dzine ndi abereka tazarurwa tazarurwa ndi abereka kumwe ndakagara padaro tatengesawo uyo akafunga kuti akachenjera anobva afonera kucentral government kuema wefiscal planning ndiri mashaka iri asi avafoni anobva vauya nobva vauya nemepi yehwedza mepi yehwedza ukaenda pachikomo paneofichikomo padie icho inokubudisira gomo inokubudisira inogana masungo yobudisa muromo woto yobudisa kwana chiwenga uko yobva yoenda kuna ruzave yobva yoenda muganhu wemarondera nehwedza yobva yoenda kubitisi muganhu wekubitisi nehwedza ino mastenzi ese imwe vanhu vakuna mona manje zvadaro manje ndo pakanzi ini ndikati right imimi zvamauya amufanire kutanga maisa mapegi apa musati mandipa mari yangu zvikanzi nekanzuru ndikusungisa kanzuru natin maka zvese zvikanzi nekanzuru aiwa uyu ndini ndichi ndibhosi wedu mupei loya rake itai ndidzo ndiyempi futi ndorara timu akaerewa zvikanzi mupei eh, unopiwa mari yako taita kudaro tataderedza ceo mapasi now ndikambida kutokuradzai ndoaderedza ceo ndoaderedza kusanchachi ndikati onai vakomana zvinhu ndozviripo izvi ndivatareza chairman weparty wezanupf ndika ndozviripo izvi eh, ini ndikuda mari yangu saka zimba rinopuwa ndobva vesizwa planning tinovadeedza kana tichasana makotsi tinovadeedza ndobva vati wechairman wezanupf aripo musiya moyo ndichairman wacho wekuedza kuwedza ini yese ndobva vaitwa izvozvo vaitwa izvozvo manje ko ndo mapegs aiswa kanzi aya mari mopuwa apapa vakuvaka vakadarikidza ne 887 kuma 5 square meters ndikati tabvumirana kuti zvakanaka mari inobhadharwa ka tikati unobhadhara munguva unobhadhara sei zvandowa kuti ndiwane yese ini ndiri leader weyouth we saka ndiri maprogramu akati wandii ndozvaakataura pamberi pamapurisa pamberi paceo pamberi paive necid futi yekumarondera vangu varipo ndikati right esinesi tiri kutaura tiri patara tiri mubhakau tiri kutaura tiri panapa asi hatisi kuda verbal issues ngatiende kupolisi taenda kupolisi mononyo ponyorwa document yekuti nozondibhadhara sei pamari yangu zvikanzi a ah, unobhadhara 5 months datagoe kwatoni gore but imi mati makatengeserana stand nachoto ndizvo wokutanga eh, eh. ko tini makaruzopinda papa choto akazitenga kuna choto choto akatenga kuna tini choto anga asina kupedza tini makazitenga kuna choto but pakuzovaka akadarikidza akauya mustand menyu akauya mustand mangu awa ah, ndakapa stand awo ndakatengesera uyu neuyu ndakatozoshifta pandakavatengesera kuti mari yandakapakatengwa neuyu nepakatengwa neuyu mamita zachadi akwani maerano oh, nekanzl oh, minista vakavaka vakavaka pakakurisa ndobva vanopinda mustand menyu imakuda mari yenyu 86extralend yakadi yakapinda
ndobva maenda mapurisa mukasainirana tikasainirana but asiri kubhadhara saka pamba pemapepakasaiaomirai
taita izvozvo ini ndakapwa kopi yangu iye akaramba kuenda kumapurisa nobva atipa sekretary wake zvese tinazvo tinazvo panapa sekretary akasaina here ndobva asaina asaina ndobva anzimoza ndobva atiye pakunyora kukaita that document akatiye ndobhata within five months five months dzacho izvozvo up to now ezviri kwane gore nekwane two years ndopanobva kuti as a leader you swelled the oath but you are not fulfilling that that the, you are, uri mbavha ende toziva kuti iye iye futi naye mwene imbavha dzaye dzimbavha dzesu aisenza kuti chadzao anomukorokoza tima anga anomukorokoza kuti tozviziva zvezvo anomwe wake panapa muzukuru pandidzwake saka ndonyaya kuti aiwa ka as leaders leaders corruption haina kutangwa neordinary place yatangwa netop people shandura commission yatangwa nana mugabe kughana kukaita 52 motikari dzatoziva isu toziva tozaurasa moti zvinyagumbo vakazvisunga tinazvo zvese izvozvo izvi pakabusa kafuti kaita kuti paine nyoka iri basket ichinzi yakuruma mugabe pamusana peshandiswa komuchini tinazvo all those pictures and papers tinazvo right ah, zvakanaka eh, eh, tafara kunge tinemi eh, vadzinemane zvimwe zvamuri da kutaura ah, before that nyaya ya tinmark iri kuda mari yangu mm. ndikuda mari yangu imari
pamari yakanga sayanga 4250 dollars ndongaada kuita chichemukana wala chichemuka chibva ta intime saka handichadi yaka yatakanga taguma mapusa wangu ndakuda mari yangu yese ene chikonzi ndikugadzira mari chikonzi kuti chino tinobata plot yake yakatenga furi yakakuruka munhu vabapo payuna ndio pane plot yake taka takamboendisa uku kumba kwake tikasiya chokubata no paya pana pasari pavo avo vari kurenda vari kurenda pashopping vari kurenda havasi asiri ese tida kunyasona kuti stand yake yekuota falls zvese tinazvo we are tracing everything stand yake yegaraji rake yekuota falls zviri papi ka tobata motikari yari kufambisa simple and straight hapana chotyisa apo tingoda total justice kana uri leader be patient and be trustworthy to the people nokuti vakakugadzwa vanhu saka ndo maonero edu ende tiri kutaura futi kuti iwo mukomisheni yavo vakataura vanhu vezanope futi vasiriwa tikada kuteza mabackgrounds avo tinawo tinazvo we don't accept that tinoona an independent member kana kuti eh, maindependent anobva kune dzimwe nyika vasiriwo vemuno ah, it's okay um, thank you so much uh, vadzi nemunenzva Alright, um, president pane nyaya yekupedzisira tisina kuzonyatsobata okay, right. nyaya yekuti vamunanga matutaura nyaya tataura nyaya yekuti president anenge ane two terms ten years dzekutonga yes. asi pari kuita makunga kunga eh, yekuti vamunangagwa vari kuda kuzopinda futi 2030 eh, kuona zanupf eh, maprovinces ari kuendosa vamwe vachiti tongai kusvika mafa vamwe vachiti 2020 ah. 30 pindai 2028 pindai munoionawo sei nyaya iyi semusangano ese hatizibvume nokuti uyu musangano eh, that endorsement aitwe nemusangano aitwa nenyika nokuti dokumende reconstitution harina kuitwa nemusangano akaitwa nenyika yese apart from that togona kudeedza referendum